Sɛ yɛpɛ sɛ amansa hu nea yɛn nananom hyɛ no so nti ansa na yɛbɛkasa ho no, yɛbɛyɛ no sei. Atuu.
Wow.
Nti saa dua wei ɛwɔ ha yi, wote n'ahaban baako baako seven. Seven. Seven. Na wonya apɔtorɔ na wapae no na wode atu so na wasie wɔ woa bɛma wo dan ano. Yɛ yɛ ma mo akwaaba ɛnɛ dɛn so ɛde ba kabacha tv so sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ wo first time wo hwɛ yɛn a sɛhyɛ a wo hwɛ ɛyɛ kabacha tv nti nea wo bɛyɛ ne sɛ wo bɛ mia subscription bar ne so wo mia so a na wa twɛn suma wo bɛ ho sɛ ɛdɔm bi bɛ ba Wo nua so wie a na watwɛn. Wotwɛn a, fiti ɛnnɛ ɛkɔ, video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛn channel no so no wo ne first person a wosan ɛbɛka. Afei nso yɛwɔ Facebook, Facebook no nso yɛ Kabacha TV. Nea wobɛyɛ ne sɛ wobɛ like page no. Wo like page no a na afei wa share video no de ama wɔn a wo ne wɔn di nkitaho wɔ Facebook. Na afei mmuaeɛ a anaasɛ benefit a wo nso wonya de afiri adesua mu no, Ɔmo nso ɔmo san aka tiktok so yɛwɔ hɔ as kabacha tv ɛno nso share video no mfa ma yɛn na obiaa mbɛnɛ fiti nea osua. Aha yɛ amammerɛ fie. Botaeɛ a ɛda saa dwumadie yi akyi ne sɛ yɛhu sɛ mmerɛ bi a ɛtwaa mu no yɛn nananom de amammerɛ ne amanneɛ na ɛde di wɔn dwuma a yɛhuu sɛ ɛsi wɔn yie. Mmerɛ tiawa yi mu no yɛn nkwadaa a yɛabɔ yɛagya amammerɛ no adi ato hɔ ɛno nti kabacha tv yɛagye de ato yɛn ho so sɛ yɛbɛkɔ Ghana amanne mu nyinaa, na afei yɛsan ɛne mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ a wɔn ngu so nim amammerɛ a wɔn kyerɛ amammerɛ no, yɛbɛsua de afiri wɔn hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛn ɛne yɛn daakye mma a wɔn reba. Nti ɛnnɛ mmere ɛso sɛ yɛne ɔpanyin baako ɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ efie ha sei. Nti saa mmere deɛ yɛtwa yɛn ho mmere tiawa yi bi, yɛkɔ na sɛ yɛba a na afei yɛabɔ apɛn ɔpanyin no ankasa na afei dwumadie pɔtea. ɛwɔ hɔ no yɛde ato dwa de ama mo. Yɛatwa yɛn ho sima. ok mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ yɛsan ma mo akɔ aba biom ɛde ba afidie mu ha ɛda ase sɛ wagye berɛ ama yɛn ayɛ akɔgye yɛn akoratoɔ aba afei deɛ mmerɛ no adoro sɛ yɛbɛbɔ apin mpanyin baako a Da biara yɛne no di nkɔmmɔ a yɛsua nneɛma bebree de afiri ne nkyɛn. Ɛnnɛ yɛbaeɛ no yɛabɛto ɔno an ɔno nko ara, yɛabɛto ɔne ne babaa a ɔyɛ mmaa nyinaa wɔn panin wɔ ha ase. Nti wɔwɔ akyerɛkyerɛ bi a wɔde bɛma yɛn. Nti Tɛgbe Anɔpa yi yɛmaa wo akwaaba de ba Kabakya TV so. Yoo anuam me so me gye wo so me so me ma akwaaba de ba amammerɛ fie. Ok eh yɛ ho yɛ yɛ gyidi sɛ wo so wo ho yɛ ane sa? Yoo me ho yɛ den te sɛ coal tar blush da biara me ka nananom adahoroma nti me ho den den den den den te sɛ coal tar blush. Ok yeah.
Yoo sɛ sɛnea da biara yɛ yɛ no no ebia Ɛnnɛ na ɔyɛ obi first time a ɔhwɛ wo, ɔnnim nipa koraa a yɛne no redi nkɔmmɔ. Yɛbɛsrɛ sɛ wobɛbɔ wo din, baabi a wowɔ ne dwumadi pɔtee a wode wɔ w'asoɛeɛ de akyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhu nipa ko a yɛne no redi nkɔmmɔ ɛnnɛ. Yoo, sɛ woabɛdu amammerɛ fie a, Me a wo ne me kasa no, yɛfrɛ me Tɔgbe Havon Kabacha. Okay.
Agbonu Gbaja. Bɛdu mhm. anɔgye na ha, na ha le sue ha kplɔge. Nea mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, ɛden no, Kabacha no yɛ obi a ɔyɛ adeɛ ntɛm. Okay.
Kaba yɛ ntɛm. Mhm. Cha ne kyɛ sɛ woyɛ adeɛ ntɛm. Ɛna Agbonu Gbaja nso aseɛ kyerɛ sɛ, sɛ ofie ɛso kakraka koraa no a, ɛmbɔ praeɛ hu.
Praeɛ no yɛ ketekete koraa a ɛbɛpra.
Nti sɛ wowɔ ɔhaw na wode ba efie ha a, nananom adaworoma nti yɛbɛpra. Yɛbɛyi ɔhaw no afi hɔ. Wode so ba a, wode sere ɛbɛkɔ. Ok, dze w'asɔɛɛ no wɔ he? Mewɔ Akosombo Eastern Region. Ok. Wodu Akosombo station na wose worokɔ Marin, taxi biara bɛfa wo de aba Wuabɔ Nana Dimpɛ wokɔ Tɔgbe Havon nkyɛn a, kaa biara de wo bɛba. Ntsi me a me ne wo rekasa no, minyim nea meka.
Woba Nananom afa mu a, Yɛfrɛ me Tɔgbi Havon Awutɛ di third. Asogyaman district epe traditional council no meyɛ ɔmo president. Ɛna wokɔ ɛɛ eh, psychic anaasɛ Ghana Traditional Healers Association Eastern Region meyɛ vice chairman. Ɛna asogyaman mesan yɛ chairman. Okay.
Nti sɛ ɛdibrɛ ne deɛ bebree a mentumi mbɔ no nyinaa. Yɛwɔ kuo bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no african prince dignity mhm. the whole africa no yɛ vice president ɛna saa nso na yɛwɔ ɛkuo bi a wɔn nso yɛkyerɛ amammerɛ mhm. ɛyɛ nyatɛpɛ game meyɛ chairman ɛna yɛwɔ kuo bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no pamera Ɔno nso misa yɛ pɛtron wɔ hɔ yɛkyerɛ amammerɛ wɔ hɔnom nti saa ɛna ɛteɛ me ankasa me wakosɔmɔ marin okay nana eh,
da bia yɛba ha yɛbɛto wo nkwa anaasɛ yɛne wonni hɔ a yɛbɛto wo ba bɛma ɛnɛ yɛba yɛyɛ ho sɛ ne wo baba Baako na ɛwɔ ha. Ɔyɛ hena de ma wo? Yoo, akwadaa no a wohwɛ wɔ ha no yɛ me ba ba panyin. Okay.
Ɔno na ɛyɛ bosom nyina ɛwɔ fie ha no, ɔma me. Okay, okay. Ɛkyɛ sɛ,
ɛɛ aduro ma me. Mhm. Sɛ amammerɛ ɛrekɔ so anasɛ ɛwɔ fie ha no, Amammerɛ biribi a yɛbɛyɛ biara no, ɔno na ɛhwɛ biribiara so.
Nti bosom ma me, amammerɛ ma me no no.
Nti ɛnɛ,
mama no aba na amansan hu sɛ ɛnyɛ mmarima nko ara ɛna ɛwɔ fie ha, anaasɛ ɛnyɛ mmarima nko ara ɛna ɛnim amammerɛ. Mmerɛ no so a, mɛma no akyerɛ wo amammerɛ mmienu na woahu sɛ ɛnyɛ sɛ ɔnam kwa. Ɔnim biribi firi amammerɛ ho nti na da biara meka sɛ yɛnsan nkɔfa nti me ba panyin a ɔyɛ ɔba panyin ɛwɔ ne nuanom nyinaa ntam ɔno ni nti wobɛfrɛ no a yɛfrɛ no mama mama wobɔ mama no yɛ simple te sɛ tɔgbe no ne mama no ni meda ase okay nti tɔgbe eh, wɔ yɛade sua mu ne yɛade kyerɛ mu ne Da da a yɛba wo nkyɛn no, dua kɛseɛ a ɛsi ha yi, ɛyɛ sɛ da biara yɛba ho a, anaasɛ yɛba ha a, womfa yɛn mma ha deɛ. Yɛn nso yɛde yɛn ani hwɛ ma yɛmmisa wo ho asɛm. But ɛnnɛ yɛde akɔ adwendwene mu, yɛpɛ sɛ yɛbisa wo ho asɛm sɛ dua yi a ɛsi ha yi, da biara yɛbɛba no, ɛho sɛ yɛabɔ no o, ntoma fitaa na powder gugu ho. Nkosua nso yɛabobɔ de agu hɔ. Yɛnte nneɛma bi ase mfafa ho nti ɛnnɛ yɛrebɔ apem na yɛabisa wo dwumadi pɔtee a edua wei a esi ha yi di wɔ w'asoɛe ase. Yoo, ansa na mɛtumi aka saa dua wei ho asɛm no, ɛyɛ asɛm kɛseɛ. Ɛho hia sɛ mɛka. Nanso, ɛko no yɛ den a, ebehia sɛ wobɛkyerɛ. Ɛkyerɛ sɛ, yɛpɛ sɛ amansa hu nea yɛn nananom hyɛ no so. Nti ansa na yɛbɛkasa ho no, yɛbɛyɛ no sei. Atuu.
Wow.
Adɛn nti na yɛyɛ no atuu? Adɛn nti na mobam?
Aha.
Saa dua wei. Mhm. Wɔ yɛn Ewe kasa mu no, yɛfrɛ no Nyakpekpe. Nyakpekpe.
Yeah.
Kyerɛ sɛ asɛm a ɛmu oduru. Yeah.
Akanfo nso frɛ no Nofotin. Nofotin.
Yeah.
Okay.
Nti ansa na yɛbɛkasa ho no, ɔwɔ secret name a ɛyɛ holy name.
Okay.
Yɛfrɛ no Agyeono, Agyeono, ɔyɛ ɔbatampa. Okay.
Ɔnim nea ɛbɛhia wo. Ɔnim nea wobɛdi. Mm-hmm. Nti na ɛwɔ amammerɛ kwan so no. Mm. Saa dua wei a ɛsi ha yi, adwuma a ɛyɛ me sɛ mɛka a adagye bɛbɔ yɛn.
Adi kan no, na anka yɛbɛba ha no, yɛn nyinaa yɛbɛfira ntoma fitaa.
Yɛba ne nkyɛn a, yɛfira ntoma fitaa. Nanso yɛwɔ gyidie sɛ, ɛnyɛ sɛ wobaeɛ sɛ wobɛsrɛ n'ade bi
nti wopɛ sɛ wobisa ne ho asɛm nea nti a yɛfra no ntoma futa saa nti na ɔno nso ɔno ankasa so yɛfra no ntoma futa ɛwɔ dwuma a ɛde mhm. tafrakyɛ mhm. ɛde kan no nso obi wu ɛwɔ amammerɛ kwan so mhm. na nipa no wanwo wɔ wiase wei da ne wiase a waba no wɔni ba wɔawo koraa da ama ɛka sɛ wɔawo ama akwadaa no aka baabi na sɛ saa nipa ko no yɛn ebi kasa mu yɛfrɛ no kono obi a wɔawo da saa nipa no wu a saa nufuti no saa dua wei n'aba aba no a ɛsom no ebi na ɛwɔ wɔ akyi no. Teɛ kɔ ha, ebi na ɛwɔ ha no. Oh, okay. Ne som, o sɛ ɛda so wɔ hɔ. Saa n'aba no, ɛna yɛde bɛka wo ho, yɛde bɛhyɛ w'adaka mu, na yɛde asie wo sɛ wokɔ yi, na sɛ wosan ba wiase biom a, woba na wode akwadaa ba. Yɛnsie no kwa. Yɛanyɛ wo saa na sɛ wowu hundred times na woba wiase hundred times a wonwu ba. Nti wowɔ gyidie bi wɔ hɔ sɛ nipa wu a ɔsan ba n'akyi bio? Adɛn nti na nipa wu a ɔnsan ba? Nipa wu na ɔnsan ba a yɛbɛyɛ dɛn na yɛwu obi a wobɛhu sɛ yɛwo akwadaa ketewa na ne ti mu yɛ fitaa na ɔyɛ panyin na waba? yɛbɛwu obi a da tokuro wɔ ne ho anaasɛ kuro bi wɔ ne ho yɛbɛwu obi a na ɔkitadeɛ bi na ɔde ba ɔfi he na ɛba nti nipa wu a ɔsan ba asase so asɔlefo no a wɔdada me sɛ yesu a wɔwu a ɔbɛba no sɛ yesu bɛba a anka waba dada mm. wote aseɛ nanso yɛn nana no mu amammerɛ kwan so no obi wu a Ɔsan ba. Nipa baako wu a, ɔbɛtumi aba wiase seven times. Wote aseɛ? Nanso ɔbɛba.
Nti sisi ano sɛ obi wu na ɔsan ba bio ma wo a wotena hɔ anaa yɛn a yɛte ase wobɛyɛ dɛ hu sɛ nipa wei a waba yi. Nti na nti na Muslimfoɔ no bebree a wɔn a wɔkita amammerɛ no. wɔtaa kɔ so. Moslɛmni bɛtumi atɔn kotokuo de asi dan. Ɔbɛtumi atɔn bisi anaasɛ goro de asi dan. Sɛ nipa no ewu na ɔsan ba a, wobɛhu sɛ yɛawo akwadaa bi. Yɛwu akwadaa no, ɛso nko ara na akwadaa bɛso. woyɛ no hwee a ɛnyɛ yie woyɛ no biribi a ɛnyɛ yie nananom ɛba saa yɛn nananom kɔ bisa aseɛ sɛ dɛn na ɛkɔ so na yɛhu n'amammerɛ ne yɛayɛ de ama no nti obi wu a nsunsuanso bi ɛbɛba saa akwadaa no a yɛawo no a ɔyɛ obi a wasan ba no ɔbɛyɛ biribi ama wo bisa a wobɛhu sɛ wei wasan ba nanso ɛnɛ asɔle asɔle nti ɔmbɛyɛ saa na sɛ honhom no a nipa no de aba no ɛtumi fi nipa no mu ɛkyɛ sɛ nea ɛkyɛ sɛ ɔmbɛyɛ ama no no yɛn yɛfrɛ biribi sɛ woda ayɔkɛ lɛnkyi no ama saa ɛfi no a wakɔhyia mu anaasɛ tokuro no a yɛde no akɔhyia mu no obi tumi so saa anaasɛ obi tumi yaleɛ saa akɔla bi tumi wu no ɔtumi yaleɛ saa wanhwɛ koraa ɔtumi wu Nanso wokɔbisa na nea ɛkyɛ sɛ wobɛyɛ na woyɛ ma no a, akwadaa no tumi tena ase. Nti na mpanyinfoɔ bu abɛ sɛ baabi a kyerɛ sɛ wode tu woamfa etu hɔ a ɛfiri tɔ. Wote aseɛ? Nti obi ba a ɛwɔ akwadaa bi a yɛbɛwu no bia no ɛwɔ amammerɛ kwan so no ɛho hia sɛ yɛbɛbisa akwadaa no ɔfiri he na ɛba na botae bɛn ɛna ɛsi n'ani so a ɔde aba ɛnuonyam bɛn ɛna ɔde aba. Woanyɛ saa a, obetumi gye n'anom nya koraa. Obetumi asesa ne kra. Okay. okay. Wote aseɛ? Wote aseɛ. Aha, saa ɛna amammerɛ kwan so ɛte. Okay. Nti yɛdi kan a wostate sɛ wokyerɛkyerɛ na wokyerɛ sɛ ɔbaa a wanwo da na ofiri asase so a amammerɛ a woyɛ ɛma no. Mpɛ sɛ mbisa sɛ ɔbɛma. Ɛnyɛ me nko ɛyɛ amammerɛ a Ɛwɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ.
Okay, nti sisi a sɛ ɔbɛrima nso. Wanwu a, mhm. obi a wanwu biara. Okay. Okay. Yɛde nya kpɛkpɛ ɛna ɛtu wɔ adaka mu wokɔ a ɛkyɛ sɛ wei yɛfrɛ no evio no mhm. agye no agye no madofo du mhm. wei ɛsen bosom dɛn ti na mesi ɛsen bosom. Kyerɛkyerɛ ma yɛn. Saa dua yi a ɛwɔ ha yi, mesi mɛka ne ho asɛm ma adagye bɛbɔ yɛn. Yɛmfa no sɛ wo a wobisa obi adeɛ sɛ nipa no mfa ma no na sɛ wobɔ mmɔden asa na wonya saa dua wei n'aba no a ɛsom no. Wɔ mmere a wode bɛba ne hɔ. Wɔ wo dressing a wode bɛba ne hɔ. Na sɛ wote n'aba no, wɔ ahaban a wode bɛka n'aba no ho. Na woakyekyere sɛ mepɛ customers. Wowie a, wobɛkɔ akɔsie no wɔ kwanten so, baabi a nipa biara nam. Wobɛhu sɛ da biara amanfo kɔ na ebi ba wɔ wo store ano anaasɛ w'adwuma mu. Saa nso ɛna wopɛ sɛ wode gye adeɛ fi obi nkyɛn nso a, saa na wobɛkyekyere no. Wokyekyere no a, ɛwɔ nneɛma a wode bɛka ho, ɛwɔ dressing a wode bɛba ne nkyɛn, ɛwɔ nneɛma a wode bɛba ne hɔ abɛbɔ no amanneɛ. na wakɔ sie saa de no wokyekyere no wie a wakɔ sie saa de no wɔ dwale a baabi a hɔɔdwo nipa no n'adwen ɛbɛdwo bɔkɔɔ yɛmfa ne sɛ cafe internet cafe me deɛ de bia meka sɛ mborɔfo no wɔn abɔ yɛ tirimbɔne wɔn apanehye yɛn nananom nti sɛ menya obi na sɛ ɔno nso bɛ paneshi mmorɔfo no a ɛyɛ a meta nipa n'akyi ɛyɛ a meta n'akyi nti sɛ woyɛ internet cafe na ɛnyɛ bibini na oburoni ɛna ɔde bɛyɛ no na sɛ woba a bɛta w'akyi
wobɛgye afi ne nsam ɛkyɛ sɛ adeɛ a wɔde ayɛ nananom yɛ nananom ɛde ebinom ato nsuom ɛkonko bi ɛtwitwe ebinom ɛyɛ den nti ayigbefo ka biribi sɛ afi do fi di a yɛagblɛ vivi na ɛgye sɛ yɛdi dɔbo a ɛna afuo yɛ dɛ wodi aseɛ wodɔ ama me a na me so mabɛdɔ ama wo ha na afuo no bɛyɛ kakraa wodi aseɛ nti saa dua wei ɛwɔ ha yi woti na haban baako baako seven Seven. Seven. Na wonya apɔtorɔ na wapae no na wode atu so na wasie wɔ woa bɛma wo dan ano. Sɛ wo yere fa w'akyi na odu hɔ a, mogya bɛto no saa agye wɔ kana no musɛm. Mm. Mede akyɛ. Wei deɛ bonus na. Ya, mede akyɛ. Nti mesi mɛka ne ho asɛm a. Adagye bɛbɔ yɛn. Adagye bɛbɔ yɛn ampa. Sɛ wonya court asɛm na sɛ woti saa haban wei baako baako seven wobɛtwa adua no wobɛsinsin ano yɛn yɛfrɛ biribi sɛ atwoti saa atwoti no wode bɛsi mu ɛwɔ tam a wobɛkɔ toilet ɛwɔ bush saa toilet no wokɔ wie a wode saa adua no bɛsi mu ne ahaban no wode si mu na woabɔ so ama no aka hɔ asɛm no aka wokɔ asɛm no ho a yɛbɛka sɛ w'asɛm koraa yɛ foolish case kɔ kɔ fie ɛyɛ dua wei sɛ mese mɛka ne ho asɛm a adagye bɛbɔ yɛn nti mɛma ɔba no akɔkyerɛ biribi kakra afei n'aba no ho. Okay wei wei wei deɛ ɛ ɛm sɛ nana ɛm sɛ pro producer wa atia watia me nan so sisi a nti o deɛ ma ma mo ma suma kakra bi yɛtwa yɛn ho sisi a na yɛasan ba na afei nea ɛwɔ hɔ no wo ba ba no ɛde ato dwa ama yi Mate. mpanyinfoɔ ɛɛ yɛne tɔgbe havɔ kabacha ɛne ne ba ba ɛna ɛdi nkɔmɔ ɛna anɔpɛ yi ɔkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma pii ɛde fa edua pɔtea esi ɛha a wohwɛ yi nti yɛ yɛtwa yɛn ho mmerɛ tiawa bi yɛba a na afei nea ɛwɔ hɔ no ne babaa no so de atoa so de ama yɛn na yɛde yɛn ne ɛda dwumadie no de aba awie yɛn nti yɛtwa yɛn ho mmerɛ tiawa bi pɛ yɛba a yɛne ɔno nso ɛbɛtoa so yɛba sisi a.
Alright mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ yɛ san ma ma kɔ aba biom ɛde ba Kabacha TV so ɛ ansa na yɛbɛkɔ break no na yɛne yɛn papa ɛredi nkɔmɔ na ɔma yɛte ase sɛ ɔbɛma ne babaa no akyerɛ nipa ɛ nneɛma baako mmienu bi ɛde afa adua a ɛwɔ yɛ ɛne ahanban bi a ɛkita no ɛno nti yɛbɔ apen yɛ yɛ yɛ maame na afei nea ɛwɔ hɔ no ɔde ato dwa ɛde ama ɛ ɛ maa. Neɛ neɛ do we zɔ no. Yoo naa mo do we zɔ ne mi. Neɛ ɛteɛ ne sɛ ne maame no twi ne ɛnyɛ papa ma no nti ɔde bɛkɔ yɛ kurom kasɛm a ɛyɛ ayigbe na afei owie a yɛ papa ankasa aba abɛ samaraize adeɛ ama yɛ nti abɛ alɛ mɛ gberɔ bɛ mi do we zɔ no ɛgba miɛva tɔgbi gbɔ tɔgbi bɛ ɛna ne

Fi ago dzi. Fi ago dzi pa bi agbo. Fi ayɛ la ma brugba do ge. A do brugba ne ni a. Ok, mi adwo. Yoo, sɛsɛ a mo hu adua wei, adua no a yɛn papa kyerɛ adeɛ fa ho no a yɛgyina ho no, ne ba nie. Ok, aba a ɛso. Saa ne dua ba wei no, sɛ wokɔte ɛyɛ kitikiti. na sɛ wopɛ sɛ wo kɔte nyɛ kɛse a, wobɛhata, wobɛti na wahata, anaa wotumi de sekan atwitwa atwitwam saa na wahata. Wohata saa na sɛ awo a, wobɛyam, woyam a nkuto na wode afira na wode twe wo kɔte no, wode sra wo kɔte no ho saa, wobɛhu sɛ wo kɔte no nyinaa bɛyɛ kɛse. Sɛ wontumi nyɛ nso a, anaasɛ wonhu Aduaba no nso a, ɛnneɛ number no wɔ screen no ase, frɛ yɛn papa. Wofrɛ no na sɛ woba a, yɛbɛtumi ayɛ ama wo wɔ ha. Oh, okay. Mm-hmm.
Ah, eh, nti sɛ ahwɛfoɔ yɛ yɛ ma me me me me na na nka me me ka sɛ twe na nka ɔntumi nka nanso wei deɛ asɛ asɛ wegu m'anim ase kakra ma ma yɛ yɛda ase paa Yo. anaa biribi biribi foforɔ wɔ hɔ a wopɛ sɛ wode ka ho anaa Oh, me papa gyina ha nti no, okay mentumi nka hwee biom. okay Ɛtumi a ɔde ama me anaasɛ ahaban ne aduaba na wɔde ahyɛ me nsa no sɛ menka ho asɛm no ɛnoa ho asɛm na maka yi nti deɛ aka no n papa bɛtoa so ama yɛ oh,
yɛda ase paa sɛ ɛnɛ wakyerɛ yɛ ade paa wei deɛ mede bɛma me producer me producer bɛyɛ saa de wei ɔbɛyɛ ho adwuma ok nti ahwɛfoɔ yɛne yɛ ma me ɛno a ɔno nso wakyerɛkyerɛ nneɛma baako de ɛwɔ a wei kyerɛ sɛ wɔn a wɔwɔ ha no, wɔsua ade pa ara. Ɛnyɛ sɛ wɔte ha kwa. Wɔbɔ pene wɔn papa, na afei wɔasuasua adeɛ de afiri ho. Sɛdeɛ yɛn nua baako no kaeɛ no, Gbale ka kyerɛɛ yɛn sɛ, sɛ wobɔ pene mpanimfoɔ na wobrɛ wo ho ase de kyerɛ wɔn a, wɔkyerɛ wo adeɛ a ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ wo. Ɛno nti, Wei a yɛn maame atwerɛ yɛn sisi a ɛkyerɛ yɛn sɛ ɔno nso a ɔwɔ ha no ɔsua nneɛma bebree de afiri yɛn papa nkyɛn yɛn maame yɛbɛda ase nea aka deɛ yɛpɛ sɛ yɛn papa ɔwie ne nyinaa ɛmfa ɛma yi mɛnkɔ akyiri o gyina ha yi a na yɛn tɔgbe nti sisi a no first one a yɛn maame kyerɛɛ no ɔkyerɛɛ wɔ yɛn kasam ayɛ ayebe kasa no nti menye sɔ sɛ Dodoɔ no nte aseɛ nti wode bɛba hwee mu ade ama yɛn na wa summarize ade ama. Yoo.
Ahaban na ɔkyerɛ no mhm. menim ne din ɛwɔ hwee mu nanso ɛwɔ ne kasa mu no mhm. yɛfrɛ no afiɛgbɛ na aseɛ no ɛna wobɛtu mhm. obi ehu
Wosɛ onipa no ahonhom kɛseɛ na ɛyɛ yale a, woyam na wode sra nipa no anɔpa anwummere anɔpa anwummere a nipa no ɛbɛmem. Okay. Nti na na mebisa no sɛ nti woyam wie a wode bɛfra biribi a anaasɛ ɛno nko ara? Ɔno nko ara ɛna wode bɛsra nipa no saa. Nsuo nka ho, hwee nka ho.
Sɛ ahaban deɛ ɛyɛ den a woyam a Agye wode nsuo kakra ka ho ansa na bɛtumi ayam no anasɛ mɛko koraa wotwe a agye wode nsuo kakra ka ho ya saa na ɛteɛ ya nti ahwɛfoɔ ɛna adwumadie no yɛde ba awieɛ ane saa ɛsɛ sɛ yɛ maame akyerɛ yɛ papa akyerɛ yɛ maame nso akyerɛ biribi ɛde ɛfa ho nti neɛ ɛbɛyɛ ne sɛ sɛ ɛnɛ ɛne first time a wohwɛ yɛn ɛwɔ station a nea wohwɛ yi ɛyɛ Kabakyaaw TV nti nea mɛsrɛ ne sɛ wobɛ subscribe, wo subscribe wie a na woatwɛn kakra ɛdɔm bi ɛbɛba ɛwɔ screen no ase na afei woamia ɛdɔm no so. Fiti ɛnnɛ kɔ video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛn channel no so no wone first person a wosan ɛbɛka. Afei nso yɛwɔ Facebook ɛno nso ɛyɛ Kabakyaaw TV. Like page no na forward video no anaasɛ share video no ɛfa ma wo yɔnko a wone wɔn ɛdi dwuma ɛwɔ Facebook. Yɛwɔ TikTok so, ɛno nso yɛ Kabacha TV. Nso ɛno nso wobɛ forwarde anaasɛ wobɛ share video no de ama wo yɔnko sɛnea ɛbɛyɛ a benefit a ɔmo wo wonya ɛwɔ yɛn program no mu no ɔmo nso ɛbɛnya saa benefit no bi. Nti yɛbɔ apɛn yɛn papa na afei ɛnnɛ dwumadie a yɛde abrɛ mo no n'asɛm a ɛtwa toɔ ɛde ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde ɛnnɛ dwumadie no ɛbɛba awieɛ. Tɔgbe w'asɛm a ɛtwa toɔ ɛnnɛ wɔ dwumadi a yɛdi. Yoo, ansa na mɛkɔ no, mede bonus baako de bɛma mo. Another bonus?
Another bonus. Okay, wei deɛ.
Mama mesrɛ wo, fa saa ahaban wei blɛ me.
Ne papa sɛ wei deɛ yɛni kwan ho.
Saa ahaban akita me yi, mhm. yɛn ebefo yɛfrɛ no afidame.
Okay. Ebinom frɛ no nukpɔte.
Okay.
Ebinom nso frɛ no adɛmɛdɛmɛ. Mhm. Ɛna akanfo nso frɛ no braneɛ atoatan. Braneɛ atoatan.
Good. Mhm.
Saa haban wei mekyerɛ de secret baako. Okay.
Ɔno nso mmereba a mɛtumi akyerɛ ne nneɛma a ɔyɛ bɛyɛ sɛ baako baako hundred. Saa haban wei.
Haban wei. nanso ɛnɛ nea mede bɛkyɛ mo ne sɛ mo a mmeranteɛfo na mo aba wobɛkɔ na obi sɛ ɔde ne sika ahyɛ ne bɔtɔ obi awia ɛnɛ meka kyerɛ wo sɛ saa pick pocket no bɔ mmɔden a sɛ wobɛkɔ ahaban wei nkyɛn wode mmɔreɛ a yɛn ɛpɛfo yɛfrɛ no sɛ adagyane Tuo ahaban no na twitwa aseɛ no
na yi ne ho. Fa ahaban no ka ho. Yam, woyam a, pam kotokuo ketewaa bi. Yɛn yɛfrɛ no kyila, ebinom nso frɛ no talisman. Wo deɛ woyɛ no saa a, fa hyɛ wo bɔtɔ mu. Sɛ ade hyɛ wo bɔtɔ mu na nipa foforɔ pɛ sɛ ɔyi a, Kotokuo no ano no wɔntumi nfa ne nsa nhyɛ mu. Ɛyɛ ahaban mhm. ahoɔdeɛ. Nti mmere wɔ hɔ a mhm. ɛbɛba no mɛkyerɛ adwuma ahaban wei mhm. wo nipa yera na wohwehwɛ no a wokɔ ahaban wei nkyɛn three days time ɛwɔ amammerɛ a wobɛyɛ nipa no bɛba obi ɛkɔ awoɔ ɛwɔ adwuma a ahaban wei bɛtumi ayɛ ɔbɛwo bɔkɔɔ obi a aban agye ne tuo ɔtale a na awae ɔda a na wada tea ahaban wei bɛtumi ayɛ obi kitetuo sekan nea ahaban wei bɛtumi abɔ wo ho ban mmerɛ bɛ a mɛkyerɛ saa nso da
Avio no anaasɛ agyeo no. Wohia a wowɔ na woba ne nkyɛn ɛwɔ amammerɛ a woba abɛyɛ. Wopɛ akwantuo na woba ne nkyɛn ɛwɔ amammerɛ a wobɛyɛ. Nsɛm no bebree. Sɛ obi di wo bɔne na wopɛ sɛ wobalanse no nso a woba a ɛwɔ n'amammerɛ ɛwɔ hɔ. Dua dua koro no ara. nti wɔyɛ nkwadaa nkwadaa maame
nea wobɛbisa no bia no wɔde bɛma wo na nka ahaban bi kita me wɔ ha ɔmo a mohia protection mhm. anaasɛ ɔmo a mokɔ fishing na sɛ ɔmo kɔ a ɔmo nya hwee mhm. ɔmo a awalegyaeɛ ɛwɔ ɔmo akwan mu mhm. awalegyaeɛ no yɛmɛkyerɛ biribi kakra afa ho
wotɔ ahwehwɛ, watɔ laventa, watɔ pɔida, watɔ akokɔ fitaa baako de aka haban wei ho. Mede yɛ amammerɛ de ma wo na wosra sɛ ɔba no gya wa ɔbɛsa ba. Wo ne ɔba no te fie nso a, ɔhu biribiara a wɔde bɛsi o nea wobɛhu bia na wɔbɛka kyerɛ ɛwɔ amammerɛ kwan so
nti mede mu bɛgya ha de bia meka kyerɛ mo sɛ yɛnsa nkɔfa amammerɛ no nneɛma ahyehyɛ som avio no ɛyɛ no futen no mmerɛ bɛba nea wode de ho no bɛyɛ mɛkyerɛ wo, nea wode aseɛ no bɛyɛ mɛkyerɛ wo, nea haban no bɛtumi ayɛ, nea n'aba bɛtumi ayɛ mɛtumi akyerɛ wo bɛyɛ sɛ five hundred a ne nkoa ɔyɛ nti na wobɛfi ha wobɛka wobɛhu sɛ ne nkoa na afra fotaa ɛyɛ aseda Sɛ obi pɛ awo a, ɔde nkosua nti na wohu nkosua bebree ɛwɔ fam no.
Na ɔde abɛyɛ n'amammerɛ. Wopɛ ahobanbɔ a, ɛwɔ nneɛma a wode bɛba ne ho. Ɛbɛtumi abɔ wo ne w'abusua nyinaa ho ban. Nti nneɛma pa wɔ hɔ. Mmere ba a, mɛyi no baako baako baako baako na makyerɛ mo. Nti wo deɛ mede wo bɛsi ha. Next time woba a, yɛbɛtua so. Okay.
Ɛno ɛna nana ka no. Next time sɛ yɛba a, yɛbɛba abɛtoa Dua a ɛsi ha yi, ne ho asɛm, yɛbɛba abɛtoa so, na afei yɛasua nneɛma bebree nso adi afa ho, na mmuaeɛ bi a wo nso wopɛ wɔ saa dua kɛseɛ a ɛsi ha yi, wo nso wo nsa aka wɔ mu. Ɛnnɛ, yɛde ɛnnɛ dwumadie no reba awieeɛ, ɛno nti asɛm baako a ɛyɛ a da biara meka ne sɛ, sɛ wohyia wo nua wɔ kwan ho a, na woakyia no nsɛm abisa no sɛ ne ho te sɛn, ɛsiane sɛ wiase no a yɛwɔ no nnipa nsɛ hwee, sɛ ɛnnɛ wowɔ a, ɔkyena wobɔn. Bere a wote ase yi, wo ne nnipa nyɛ adamfo sɛnea ɛbɛyɛ a wo ho kyere wo a, wɔatumi aboa wo. Me din de Nakote Solomon Sunday. Ansa sɛ yɛbɛsan ahyia bio no, yɛne nananom ne Nyame Agya mo nyinaa, mmere pa ho, bɛsan ate yɛn nka. Bye bye.